Ogocha kw'amatiangi gwa kabere, ase rituko ritang'ani ebinto mbirobio biabete ororo intende mbaire igaa. Aria motarenge egira aonde intende monto ekero kabisa mbarorokio ebinto biabete. Na baria batanyarete gosukana amatiangi korwa ekerenyo, keroka, keumbu, mpaka bosongo, ntegerere bono mbaere ase amang'ana buna arenge. Matiangi rende nanyarete koegwa ekerogo, akaruka akaba omonogeri, officially, ogusii. obeene. Eki nigo enyarete gento gokorekana ara aria ekerenyo. Rakini ebinto mbirobio ebisanga mbirobio biabete biankunete sana. Ekemo kiabo ne eke, kero okantwani ogotwara guni, nonya chisegi chiria chiakobangwa echirogo na ebiongozi biakabangire, rakini chiguni chiria ng'a chiachire chia siasa kero okantwani ogotwara mpaka igoro.

Tamanyete ng'a ase etonge roka, na kera okanto nabaremu. Abaremu tore, ntu nabaremu. Chiguruni chiria chikarangerwa bo, maate na rogoro chikabwatwa, chikae guse, chikae guse. Mwetane nyagetari bare, onde gose nasirete, egari ero njacha njasambetwe, eprobox. Noo ere kero oka baremo okogenda mogoeta are otaraika ase agoka ng'a caltex, ase gete iga na nabo okorere eprobox eywo erete inse agwo. mabung'ete banyore emioro, ebibago, ne chipaka chi, buna abanto bagoteba, ng'a allegedly, tiantumete allegedly, abanto mbang'ire echela, ng'a bakaimoka bakanyora mpaka chitiagasi chiarenge ime, nabo ng'wete bo igo. Ebinto biansi kumi bia nakumeti emioro. Kero okanga ogochi korwania obwate amang'ana ande onsi, kero okanga ogochi korwania orenge gokora amagoso, kero okanga obwate esegi ogotechiguni ororo. Ogocha kwa matiang'i gusii igaa nese eke, bwo- bwoye sobo, matiang'i atete ng'a gusii ano naiboreire, agasomera agakinera akarokera akanyiomeraa naende obakomoka mochie komoita ng'a tacha sobo? Korwa ongo chiguni chigotomwa ase ki? Mabone egari yabande ekayia, abamura babande bakaumia, abamura goika tobwate goika ase tobwatete oboriri obo togoikera ng'a twakana twachia korwana chisegi, gwatiga mokago na abana bago, gwachia korwana chisegi. Bono igo ore nyagitari orwarete omokaago nere ogochandeka na abana bao, na iso na nyoko, gachia omotige. Motige obochinga obwo, ng'a okwemoka okwemoka gochia korwania omonto otabwati magoso, ng'a abanto abare bare aroro tintwe baita. Akagare aria abanto batano, inwe mochi korwana esegi, mokumete more chinguru mochi korwana esegi keroka, ng'a abanto batano mochi korwania abanto mi two hundred thousand, more chinguru. Oboriri obo vijana twang'eretwe kwaigwa chibesa tochia kore ntobitahe, eeh chibesa kari bora, ng'o ochi okobori? Lakini enchera emo ogochi korwania abanto bare eka, ngoko more, rende sana mokwa, abanto bagechiri ne eserekari eye ero. Egento kende kiabete ne eke, bosongo. Bosongo ngweete omongwana aroo ribambo rigotara mpaka ribwate omoro, ebiko nabio bikaba ororo, abana inche omong'ina bwe echiiro obegete apron emegete echuma eria anyorete akaimokia. bakamiokia chigunia. Omonto onyorete rigena akaimokia akamiokia chigunia, chigunia chiria chikabwatwa, ng'wete abanto basirete barenge basireti obogima ang'e tisa, abande nabo barare mahututi eh. Tari koganikwa amatiang'i, esabari yaye gocha gosia abanto bakwe, tari koganikwa amatiang'i. Yaya, koganikwa amatiang'i ngorika ng'a gocha gosii, esiasa ekororekana, abanto bache, ekero oyio nere amatiang'i, tataeti onde akune onde, onde arwanie onde, onde akore kende. Atagete siasa y'obotoereru, nere inche tware kosaba igaa buna abagusii. Barabwo na abamura bamanye koimoka bagende bagakane abamura bande ng'a genda morwane ase eye, na omonto okorwana tari ase egeabate naye, ne siasa yaye agokora, siasa yaye agokora. Ng'a tiang'ite agotoma abamura ng'a genda motange Ruto tacha gusii, no, Ruto ngocha are mambia neng'wene. Lakini ogocha kwaye, Inki kobwate gochia matianyi okare ebinto bia Bono abamura bagokubosa bosa ong'o mokogera abanto bagoseka ebiasara biabo bagenda ka ng'a moiba mbisariwa ase eng'encho omonto gete aikaransete ase akarang'a goika ng'aka na abamura bachia gosaria omokuta na amatianyi korwa ara ria onye onga kara ki bagenda iga gokora ki? matianyi tabwati bamura? matianyi ogete tabwati bamura? Matiang'i tagosoa siasa atebangete, inche nabateire aya, Matiang'i nakorete interior namaete ebinto agokora ago deal nabio ninki? Igo baria morasegete moroche ng'a Matiang'i tanyara gokora siasa tameti kende igoro yaino, inche tincho, nabakanire. Lakini noboriri sana ekero ebiongozi bigoakana abamura ng'a gachia mo. Tari matiang'i, matiang'i nabo atacha gusii kende engiya omorakore, inche nabatebia, nabo tacha gusii atebe ng'a mpaka 2027 kende engiya omorakore. Bono riria nabo esegi yabetwa abanto bakaumia obosongo abana nyagetari barenge, bono egento togokwana mbararwo abanto baire chingoma oo, gaki bamura baito, chinguru echi chigache gena mogondo rema, genda kora mchengo, nchuga atwee ati naye. Egento gia kabere neke, ogokwa tiagoisana egusii, ng'a kero okoyoma agakwa, tao nigo ang'wete tisa, ogokwa tiga goisana egusii, ogokwa tiga goisane gusii. Riria totete korora chinsara ngoru chire sauti mogirango, ogokwa tiga goisana egusii igoro ya siasa, abarai baito, ogokwa tiga goisane. Gusii gaki ngobasorore. Onye koroche mbuya ore, tarasima oite omonto oyio ogoita nabo agogoakera ekura mambia, ogokutia agoisane gusii. Ng'a abanto bagokwa ofio ofio, ekio omoerio na ekio, tari kio omoerio, ngokora ande, estadium. Estadium abanto mbabwate rumours ng'a yasiekirwe ntosoa. Lakini kera omonto akagenda korora gesiekire, omanye komanya ng'aki estadium ere kemaene emerango ere teiyo. ntibanyarete gosoa ime, egento giankunete, ecarpet yaba ekere, bono nkomanya koimoka riria narorire igaa bosa omosafara ngoboria abanto naki yaya, ecarpet eyio omosanker omoyega orenge igoro maambia ng'a yaya. Ebijana bimogetwe bia kisii town bikaenda estadium bakaimokia ecarpet eria bakanyarera matiang'i ase gotara igoro, red carpet bakabekera matiang'i, erwete korwa gate paara

Abanto bakobori ki- kebiriko ng'a amachang'e ng'a yare, omogambi ng'a yare, gaki gaki tabasi goetania eh, kagokia obuya sana. Abanto basogete gosii kore kora korarigani matiang'i na abange sana. Eywo ere buya, naye bono abangwana baria bache ba united opposition ebakometi naki eke ninki eke. Eke na egekone, eke naki ekia moino. Ekero ne miracle ase ekesongo. Eromanyara ebabu minto abanto mbaita ba eromanyara, eromanyara matiang'i bieka gusii yaita bire eromanyara ebabu minto gusii yaita bi eromanyara, eromanyara matiang'i bieka onye timaeti naki moroche nabete nkorora ebinto bionsi pi biorekana namaiso ande, ebinto naroche iga aria.